Selamat lemai ngagai peninga kitai. Terima kasih sapa ke udah nyukung udah Nyadi ke tulang belakang aku ke sehari tu meh deh nyukung cherita aku. Lawak enda lawak nya dudi cherita asal aku deh bisi bekunji kita cherita kena merindang kita maya kita ke lepa nadai pengawa. Ari kita ke ngirup ari kita ke bejalai bela pasar nya manah kita gali tilam sambil ninga cherita ke ditusi aku tu. enggau bala anak enggau bala bini kita ngambi ke nyadi pelajar nyadi ke nama nya lah nyadi ke lalau kitai dalam pengidup deh. Nyadi aku tu akan nusi siti cerita da cerita aku kenang ke ini achat sehari nya. Nyadi mega kitai penemu sehari nya deh ini achat tu enda sigi orang ke begilo kena ke mas. Nyadi laki ini achat tu. orang ke gawa ba laut nurun ke tasik baka kitai nemu da nyadi orang ke nurun tasik tu nang sigi beduit da nyadi laki ni achat tu gawa ba tasik deriba kren hoo uma mai duit nang sigi mai uma. Nyadi nuka gawai te kira anu kira bapa hari da gawai telipon meh nama tu telipon meh laki ini achat tu kitai ngangau iya aki achat telipon meh aki achat tu nganggai ini achat ari laut ari tasik deka meda rimpu kapulai. Ulu, Keja Achat. Aku tu, laki Achat tu. Nya, semina ke madah deh. Ka pulai aku tu. Pulai menua. Nuka gawai. Neng deka bapa hari da gawai. Nuan perut tuke. Cuti aku. Dua minggu cuti aku perut. Nei. Bah. Keni aku ka ngambi deh dah. Dini nuan deh dah. Tengkeh ila ngena bilun. Tengkeh depan rumah tu kitai nya ke ngena helikopter ke bangkai nya acat. Kuma iya, Oi bi ku aki acat minta dia suruh terengkeh bilun eh terengkeh ngena helikopter ba depan rumah banyai sida nya. Nyadi ku aki acat tu tadi. Beh deh nya melai kaku deh ku. Nadai ku tengkah ngena leketa tu. Nyin, ambi aku ba iput nyin. Iput Miri nyin ambi aku ba ipu Miri. Pegila lusa datai ai pegila datai ku. Dalam pukul tujuh setengah pagi datai ku ari menua Jerman tu. Enda nakal ku dia hari tu chelap menua Jerman tu. Jadi. Sau menda ini acha teteri enggau rerumau rumah panjai. Oh pegila laki ku pulai yah pegila laki ku pulai nunda bujang ga aku nunda dara ga aku nunda bisi laki pulai laki ku pegila ku nya aja nyadi aya bilik sepiak atu tadi kira dikangau ke aya ensam kira kangau ke ensam aya ensam nyadi nunda nya min ngagai enda aja.

Te ku ukum delegai ngumbai pengeruntuh ketiar rumah rumah panjai kita, ku iya. Diri senyum iya nama nunjuk ngagai aki nama aya Anzam tu tadi aya bela sepia tu tadi. Aya Anzam nya aku ka madah dek pia enggau aku dek ngambi laki aku ngambi aki nama aki Pechat enda ngagai nama nya ngagai ipun Mary kin. Au mah ibau gila mah kitai kin deh ku iya. Nyadi hari sitai endur pagi tawas pukul lima ini achat ari. Digiga iya baju iya baju lawa mah giga pasuk iya baju suk iya tanchut. Kena iya mask. Ooh abih mah kena. Mah tiga kilo nya kasi dikena pasua deh kena ngambat aki aki aja tu tadi ba ipun. Ari pansut deh keruai kira anu enam setengah peda jam pansut deh keruai lalu ketuk pintu aya pintu SPF nya aya nama nya aya ensam nya tadi. Nya. Uut. Sik kita dia wei. Ut! Siti oi! Melo Orchard nadai nyaut. Nun bendar meh iya ngetuk pintu. Pandam meh pintu. Oi! Sik kita dia anu ai. Ko Nunu mangah nyawa. Sida kita. Oi! Tu kami lalu meh wai. Ko. Nama bini aki eh bini aya ensam tu deh. Ni aya ensam dah. Nu enam setengah tu tu. Bedau nurun kitai tu. Ku iya. Bedau nurun ngambi aki aki Achat nya ngai ke laun agi dah. Ku iya. Nu senyum agi iya. Uh manah dah gama. Nu gaga mah ati. Nama ati ini Achat tu tadi gaga dah. Nyadi luai luai ibu nyin aya agi agi mandi nyin duduk dia dulu ibu nya ngirup kopi ngirup roti makai roti dia udah da gaga ku tadi duduk meh dia laban ke bedau ngirup tadi laban enu gagit deka nurun nyampat tunda tingat diri bedau ngirup bedau makai bedau ngenah diri ku nyadi duduk meh dia ngirup meh makai roti makai kuih ke da gaga. Bini nama bini ak aya ancham tu tadi. Tadi aya ancham tu tadi tembu ai mandi begari meh ancham tu tadi. Udah tembu ai begari mansah agi anu penuduk endur alai ini achat tu duduk tadi. Apu ibu amat bajik deh akai bekak ngambat menteri deh.

Kumai dek, peri aku meli mah tu. Bendar aku ngalau duit. Laki aku nya. Kekirum laki aku nya tadi. Kena aku meli mah tu. Sanggup aku enda nurun pasal sebulan. Tegal ke nyimpan duit tu tadi kena meli mah. Makai daun pasa, daun jabang nya aja aku. Ku ini Achat tadi. Nyadi udah tembu duai bekelaka tu deh. Jah lain haran meh iba mupuk kitai ngai ke laun. Ringat aki ansam ai aki achat legi ngenti diput ngelama nya. Nadai ke bangah jaun setengah jam aja deh tang laban ke ini achat tu tadi anu lama enda betemu enggau laki anu dupdap dupdap dupdap menyantung tu tadi. Nyadi. Udah dialai mupuk dalam kerita, nanya meh aya ensam tu tadi. Oh ibu, ke agi ingat dek gamal aki Achar nya. Ingat-ingat lalat meh, mbai lama enda meda, ku iya madah ke aya ensam. Meh nama deh enda minta gambar iya deh kirum ngena whatsapp deh. Ukai aku nemu kena ke utai whatsapp baka kita nya deh. Telipon aku semina telipon kukuk, telipon manuk tu ja telipon kelia. Whatsapp ukai nya bisi ke sebuk ukai nya bisi. Rintun pun agi. Teroretenonetoneroteneretenenotenenon nya engka munyi. Ukai baka kita rintun telipon. Ur orang nemu ke orang nemu orang ke belagu. Aku agi telolet tololet telolet empu. Amat agi bau. Nah iya anjam eh aki aki nyin ke. Aki Achat nya gasun ngirum ne. Aki Achat nya ke nya meh agi ngena telipon telolet-telolet nya. Kai, tusah ke kita tu. Mayuh duit. Tap, enda anu kena ke telipon mar. Hum, belajar meh ila ngambi ulih bekirum ke gambar pangan diri. Pema ati te rindu ke. Sekaya ensam tu tadi nundi ini aja. Jadi udah tu ai datai diput tu tadi. Berumban meng ini aja tu tadi. Ngelawa. Ngiga. Ji gali ya. Jali ya, jali ya, jali ya ai ngiga senayau laki aja tu tadi nadai ke dipeda. Sekali mansang ai ensam tadi. Oh ibu, peda aku ditu ba skrin tu. Bedau linding. Ai baru udah linding tu peda aku. Nah nama ga datai meh tu ditu ba pintu tu pintu gate nombor dua tu ga. Enti ditu ba mu pintu tu kitai. Gi bisi apan suba tengah nya agi. Kira anu bisi sepuluh minit ga. Kali. Peda bisi orang laki siku empai. Techelup laki tu. Bua keltang. Ai. Sapa nya? Ko Aya Enzam nanya Indah Chan. Enda aku nemu. Nama nya ngepai tua dah. Ko iya. Aku enda menemu sapa nya. Ukai aki aki nya nya. Aki Achan nya. Ukai nya Aya Enzam ah. Ukai aki Achan. Nadai aki Achan nya chelu embuk betang dia.

Ngambi aku ba iput tu tusah ga bala anak anu diau neri dan nadai ari ke pulai ngambi aku. Ngarap kini acha tu ngambi pen nemu deriba nya bangkai ina acha nya ya ke. Bisi kerita anu nemu deriba enda mbu sapa ke ngidup kerita kada agi idup kerita ke rumah ti ya. Sapa dek ku ini acha nanya laki nya. Nai aku meh tu ah laki dek. Ake aja lama deh ndai nyat aku agi. Meda baru enda betemu tiga bulan udah enda ngelala aku agi. Nai, nama deh chelum deh. Buk ne begulung begeletang nebuka negera nya deh buk deh nya. Nama penyadi udah deh. Ukai ukai laki aku ditu salah ditu. Nyawa nyawa laki aku tuba tuba laki aku. Tang mua ukai laki aku tu tu tu. Tang enda nemu merian enggau aku deh. Saman ku udah agi liput penggi pulih deh ngeru nyadi laki aku. Apu nya chat aku meh tu ai laki deh tu ukai enti pia tunjut tinggi deh aku ka meda angan enda nya nya deh deh deh tu laki aku. Nyadi nu tu pansut ke aki Achat meh tu udah tinggi. Dia meh ini Achat meda Ooh amat laki aku meto. Suah iya ga tingki aki achat nya ngagai aya ancham tadi. Amat nya tulih tu tadi ku iya. Deh ngumba kediri ga di ini achat baka ke nemu macha gambar-gambar iya meh bacha tulih nama nya lumui isi nya betul ke enda peda kitai. Baka ke nemu macha. Eh nya nya nya aku nyua ngai dek ngai ke aku tu salah meda. Eh nadai nemu salah peda sigi kena nemu macha ku iya. Peda, peda kek peda iya ensam tu dah. Ooh amat betul metu aya ake nama ake chat tu. Dah nya nama penyadi ngau mua ringup buak dah nya ake chat dah. Eh aram pulai kitai legi aku nusi nama tu nyadi ke tu mua aku tu balik. Buah aku tutup bali baka negera ku. Nyadi pulai meh sida tu ngeban kerita. Nyadi dalam kerita tu tadi nusi meh aki Achat tu tadi nama pengawa iya baka nya. Tadi ku aki Achat tu tadi alai tudah baka nya. Bisi ari siti nya laban sida tu.

kena menua rumus nama kena nama nya angat api nya tadi mua aki achat nya tadi nu buk iya nu abih angus mua nu chelum nya alai mua aki achat nya nu chelum baka keretung ka ketunu orang buk nya tadi laban ke sambar api nu begulung. Ti baka kitai bulu utai ditunu enda ka begulung deh. Ke nya embok agi ati atur deh nemu ka negero, nemu butak, nemu begulung meh meh mit deh. Ai nya ami nih achat duk ketawa ninga cherita aki achat di embup api ba pelanta ami nya jera agi ka nginsap. Nyaha dia meh pemadu aki achat ka nginsap lalu badu iya meh aki achat ka nginsap. Maya datai ba rumah ti niki ati acha tu tadi ba rumah pega ai bepayuh meluai ini acha enggau ati acha tu tadi. Nya mun bala sida indu tu tadi sida indu tu tadi enda meda ati acha tu tadi. Apu ini acha anang mai laki ngapa deh ni kai ke rumah laki deh engka datai sehari tau. Anang macam-macam deh. Diukum tuai rumah kitai legi. Nganu ngampang deh legi mai laki negro nitih ke rumah kitai. Dei legi diukum aki acat deh legi pemah aki acat meda ulih deh ke tau. Nya. Nya meh ini acat tu tadi madah. Kai laki negro tu laki aku. Iya dimbup api maya bepelanta minyak ngiga makai ke kami. Nya alai iya beketu nuang muh Nur Tong ke siap kapi bai angi ensap. Lega. Iya nya. Noo meh sida kelekelekiak meda mua ake achat, ake achat. Nu mirah mua. Taja chelum nu bali nemu nyadi mirah meh. Nuang iya mirah mua ake achat tadi. Malu tewa ke bela indu dara dia tu. Meda mua nu beli di negero. Nurun deka laut ukai main sigar agi pelai ari laut meh nyadi negero. Ni noh nyadi dah. Nyadi ba cherita tu aku ka mandai siti ajar nyadi enti nyema kitai tu ngagi stesen minyak ka tau ka gawa ba pelenta minyak ka tau ka nama kerita kitai parking ba nama nya ba sepiak Enti engkau minyak ke anang sekali-kali kitai ngidup ke api nginsa enggai ke jai nasib kitai liking kini minyak nya tadi nu ngembup mua kitai tadi api nya nu ngembup mua kitai nu nyadi balik nya baka nyadi aki achap tu tadi aki achat tu tadi nurun ukai main sigat pulai nurtung baka ni bro. Nya lalu kitai dah nasib nya Tuhan agi nya nyema nyangkung nya agi ulin seput te matir tung abih dah nama nyadi dah nya nyadi kitai ti ngagai stesen minyak enda te nunggu-nunggu ninjap meda bisi lori ti engkau minyak te nunggu-nunggu ninjap nya main kita eh agi bala meninga teka ninjap tau dah. Anih engka ngincap ba neter ba endur ke enda tau ngincap tah meh agi bulan taun baru tu ila taun dua ribu dua puluh tu ila kitai pemah ngincap ba kedai makai kini tempat awam kini dukuh murah kitai sepuluh ribu dini ka bulai sepuluh ribu nyadi manah iya ngincap di rumah aja mah dia paling selamat nginchap belah luar ngan agi dukuh murah kitai agi. Ti nya aja ari aku. Terima kasih meh leban udah nyukung aku nyelama tu.